Noswaith dda bawb, a diolch am ymuno efo ein ffrwd fyw heno, lle dyn ni'n cario ymlaen ar yn 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365. Felly croeso i bawb sy'n gwylio rwan, a croeso hefyd i bawb sydd yn ymuno efo'r recordiad. Felly heno, da ni'n mynd i ddangos i chi be di'r syniad sy'n ôl i, um, fel maen nhw'n galw yn y Saesneg, Files on Demand yn Microsoft OneDrive, sydd yn bart o Microsoft 365. Felly, da ni'n mynd i ddangos i chi uh, be i chwilio allan amdan o ran yr icons da chi'n gweld efo Files on Demand, y rheswm amdano fo, um, ac hefyd jyst un neu ddau o bethau i wylio allan amdan um, pen da chi'n defnyddio yr system OneDrive i gadw eich ffeils. Wel, a SharePoint i ddweud y gwir, oherwydd fel wnaethon ni weld ddoe, mae SharePoint yn defnyddio'r client OneDrive hefyd i lwytho ac i ddadlwytho ei ffeils. Um, felly, heb ddisgwyl di mwy, dwi am fynd i fewn i rannu'n sgrin yn fan hyn. Um, Daliwch efo fi am eiliad. Okay. Reit, dyna ni. Felly, da chi'n gweld yn fan hyn ar yn sgrin i, dwi yn yr OneDrive ar-lein, felly mae hwn yn y porth Office uh, Microsoft 365. Felly, dyma'n files i o fewn y OneDrive, a fel wnaethon ni weld ddoe, mae heina hefyd yn cael eu copio lawr i'r cyfrifiadur unwaith da chi'n arwyddo fewn i'r OneDrive ar gyfrifiadur um, modern. Felly dyma ni fy OneDrive i yn fan hyn. So mae'r OneDrive yn fan hyn yn y chwilotwr Files, a mae hwnna wedyn efo i gyd o'r Files yna da chi'n gweld yn y OneDrive ar-lein wedi eu cysoni efo'r cyfrifiadur. OK, a wedyn yn yr y chwilota o'r ffeils yma, da ni'n gweld mae yna golofn yn fan hyn o'r enw status. Felly dyma be da ni'n edrych ar yn fan hyn, a dyma lle da ni'n cychwyn cael y syniad yma o files on demand. Felly, os dwi jyst yn zoom i fewn o fyna, da chi'n gweld mae yna gymyla yn fan yma, a wedyn mae yna um, tic bach gwyrdd yn fan yna, mae yna dic bach gwyrdd yn fan hyn, a just i ychwanegu hynna, mae yna hefyd um, kind of sein person yn fyna. A be mae hwnna'n golygu ydy bod y ffeil yma wedi cael ei rannu efo rhywun. Felly mae hwnna'n ffordd sydyn iawn i chi allu gweld um, bod y ffeil yma wedi cael ei rannu efo rhywun. Fe ni fynd i fewn eto i weld sut mae hwnna'n dangos pwy mae wedi cael ei rannu efo, ond mae hwnna'n jyst dangosydd sydyn iawn. OK, felly be mae'r uh, be mae hyn, be mae'r icons yma yn golygu felly? So dwi efo sleid, dwi wedi greu yn gynharach um, yn fan hyn, felly os na i fynd trwy hwn yn sydyn efo chi. Felly, da ni wedi gweld mae'r app OneDrive yn rhedeg yn yr system tre yn y gwylod yn y dde, um, a wedyn, da ni'n gallu gweld yr OneDrive wedyn yn yr chwrotwr files, yn yna, ac wedyn, da ni'n dod at yn pedwar eicon OneDrive Files on Demand. So, da ni wedi gweld y cwmwl yn barod. So, be mae'r cwmwl yn golygu ydy, mae'r ffeil yna ar gael yn y cwmwl yn unig, a mi ydych chi angen cysylltiad rhyngrwyd i agor y ffeil. Oherwydd, er bod o'n dangos o fewn eich OneDrive ar y cyfrifiadur, mae hwnna'n dangos dydy o ddim wedi um, cysoni'r ffeil yna i lawr i'ch cyfrifiadur chi. Felly mae angen i chi gael cysylltiad i rhyngdwyd i agor y ffeil. Rwy'n ta, mae'r un nesaf sgynna ni yn dangos bod ni wrthi'n cysoni, felly mae'r ffeil yna wrthi'n cysoni rhwng y cwmwl ag i lawr i'r cyfrifiadur lleol. So mae hwnna'r er cilch efo dau saith yr efo. Wedyn, mae gen i'r un yma wedyn lle mae yna um, tic bach gwyrdd ar uh, gefndir gwyn. A be mae hynna'n golygu ydy bod y ffeil wedi cysoni, so mae o ar y cwmwl, mae o hefyd ar eich cyfrifiadur lleol chi. Ond fel dwi'n deud yn fan hyn, mae o ar gael ar y ddyfais ar hyn o bryd. A na i fynd i fewn i be mae hynna'n golygu efo chi mewn eiliad. Rwy'n ta, yr un dwytha ydy'r cefndir gwyrdd efo tic gwyn, a mae hwnna'n dangos bod o wedi cysoni, a fydd y ffeil yna yn aros ar y ddyfais hyd at da chi'n dad-ddewis opsiwn i dynnu fo i ffwrdd o'r ddyfais. Felly, sut mae hyn yn gweithio yn ymarferol? Wel, os na ni fynd yn ôl i'n OneDrive yn fan hyn, so da ni'n ôl ar y OneDrive ar y sgrin yn fan hyn, Uh, rwan, da chi'n gweld yn fyna mae gennym ni'r cymylau yn fan hyn a mae gennym ni'r er tic bach gwyrdd yn fan hyn. Felly, Dych chi'n gallu newid rhein o fod y cwmwl i'r tic bach gwyrdd, jyst er enghraifft drwy agor y ffeil. So be mae files on demand yn golygu ydy, mae hwn yn glyfar, neu'n trio bod yn glyfar, um, ac mae o yn dysgu fel da chi'n defnyddio eich ffeils. Felly, am bod fi newydd agor y ffeil yma rwan, Mae o newydd gysoni hwnna lawr i'r cyfrifiadur, a fydd y ffeil yma rŵan yn aros ar y cyfrifiadur am gyfnod yn dibynnu ar faint dwi'n agor y ffeil yna, pryd dwi'n agor o nesa, um, faint dwi'n gweithio yna fo. Os dwi ddim yn agor o eto, ella o fewn 30 diwrnod, wneith hwn newid yn ôl i gwmwl a fydd y ffeil ddim ar gael dim mwy ar y cyfrifiadur lleol. Um, Rŵan ta, pam fysa Files on Demand yn trio wneud hynny? Wel, yr prif reswm ydy, mae'n trio arbed um, adnoddau ar eich cyfrifiadur lleol. So mae'n trio arbed um, lle ar yr disg galed ar eich cyfrifiadur lleol. Oherwydd mae yna bosibilrwydd i storio llwythi mawr o ffeils ar y cwmwl, lot mwy o ffeils na fel arfer, excuse me, lot mwy o ffeils na fel arfer mae'n bosib storio ar eich cyfrifiadur lleol. Felly dyna be di'r syniad sy'n ôl i Files on Demand. Dydy o mond yn cysoni yr ffeils yna da chi'n defnyddio. So dyna pam da chi'n gweld bod rei o hein dim ond ar gael ar y cwmwl, oherwydd dwi ddim wedi defnyddio nhw ar y cyfrifiadur yma, a mae rei o'n nhw efo'r tig gwyrdd yma. Ocê, so be amdan ein opsiwn dwytha ni, sef wedi cysoni ond ar gael ar y ddyfais hyd at dad ddewis yr opsiwn? Pa opsiwn ydy hwn? Wel, os dwi'n deg licio ar y ffeil yma yn fan hyn, so mae gennym ni ffeil yn fan hyn, dwi am ddeg licio yna fel. A mae gennym fi opsiwn yn fan hyn yn deud always keep on this device. So hwn ydy'r opsiwn lle os dwi'n clicio ar hwn, newch chi weld rwan bod hwnna wedi newid i fod yr tic gwyn ar y cefndir gwyrdd. Rwy'n ta, mae hynna'n golygu bod files on demand ddim am benderfynu ar ôl 30 diwrnod neu ar ôl 60 diwrnod bod fi ddim angen y ffeil yma dim mwy ar y cyfrifiadur. Mae'r ffeil yma yn mynd i aros ar y cyfrifiadur tan i fi fynd ato fo, de glicio arno fo eto a deud, ag clicio ar yr opsiwn yma eto. So dwi'n clicio ar hwnna eto a wedyn ewch chi weld, mae hwnna rwan wedi mynd yn ôl i fod fel oedd o. Rwy'n ta, nes i ddeitha chi yn yr um, disgrifiad y sesiwn yma, bod yna rhywbeth dylech chi bob tro wneud cyn da chi'n mynd i rhywle i wneud um, kind of, uh, i wneud presentation. Ac i ddeud y gwir, hwn ydi o. Felly, os da chi'n mynd i rhywle a da chi angen arddangos rhywbeth, a da chi ddim efo cysylltedd rhyngrwyd, neu da chi ddim yn siŵr os oes yna gysylltedd rhyngrwyd yn lle da chi'n mynd, um, fysa fo ddim yn dda iawn o gwbl, os fysa chi'n troi fyny efo'ch cyfrifiadur, mynd i'r OneDrive, ffeindio'ch uh, PowerPoint arbennig o dda, a wedyn gweld bod hwnna mond ar gael yn y cwmwl, trio lwytho fo a gweld, o na, does gynno fi ddim cysylltedd rhyngrwyd, neu does gynno fi ddim cysylltedd rhyngrwyd digonol um, i ddod â ffeil mawr neu rhywbeth i lawr i'r cyfrifiadur ar y pryd. So, bob tro pen da chi'n mynd i rola, da chi'n mynd siŵr be mae cysylltedd yn mynd i fod fel, da chi'n mynd siŵr, wel, fes ni'n neud hyn beth bynnag, os di o'n rhywbeth pwysig, uh, newch siŵr bod chi'n um, Unai efo'r tŷ gwyrdd 'ma fel hyn, a newch siŵr bod chi'n neud hynna yn agos iawn cyn i chi fynd, er enghraifft, i neud y peth, ag gallwch chi neud hynna hefyd, gallwch chi ychwanegu amser i hyn trwy agor y ffeil, a wedyn neith um, Files on Demand ddim tynnu fo o 'na eto am chydig bach mwy o amser oherwydd bod chi wedi bod yn defnyddio fo. Ond i fod yn siŵr, i fod yn sicr, be da chi'n gallu neud ydy de-glicio, always keep on this device a wneith hwnna sicrhau bod pen da chi'n cyrraedd lle bynnag da chi'n trio mynd i wneud yr um, arddangos yma, wneith hwnna sicrhau bod y ffeil yna ar gael i chi bob tro ar y cyfrifoldeb lleol heb fod angen cysylltedd i'r rhyngrwyd. OK, so heina ydy'r pedwar modd, i ddweud y gwir, heina di'r pedwar eicon da ni'n chwilio allan amdanyn nhw, mae hwnna'n dangos bod bob peth yn gweithio'n iawn. Rwy'n ta, um, os da ni'n edrych lawr y fan hyn, weithiau mi na ni weld croes goch ar y OneDrive, ac mae o'n bosib hefyd bod chi'n gallu gweld croes goch ar y status yn fan hyn. a be mae hynna'n golygu ydy bod yr ffeil yna ddim yn uh, cysoni'n iawn, mae yna rhyw broblem yn rhywle efo'r ffaith bod dydy'r ffeil yna methu cysoni. Lot o'r amser mae'n neud efo, um, yn ymwedig yn SharePoint, sydd yn debyg, um, os di'r ffeil, os di dau berson yn er enghraifft wedi bod yn trio'r defnyddio'r ffeil yna a mae yna rhyw newidiadau wedi uh, mynd yn erbyn i gilydd, uh, weithiau mae SharePoint yn cael bach o draffaeth yn dod o hyn at ei gilydd, ac newch chi weld yr X bach coch na, um, yn dangos i chi bod yna broblem efo'r ffeil. Rwy'n ta, pen mae hwn yn troi fyny, yr X bach coch yma, da chi'n gallu clicio ar yr icon OneDrive yn fan hyn. So, yn wylod y sgrin, da chi'n gallu clicio ar hwnna, ac mi wneith hwnna ddeitha chi be sydd yn digwydd. So, ar hyn o bryd, di hwn ddim yn licio'r ffaith bod fi'n triol uh, lawrlwytho un OneDrive, uh, llwybr byr i un o'r folders yma. A mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim coet yn gweithio'n iawn yn y system, a dyna pam mae hwn yn dod â'r um, problem yma i fyny. Ond mae'n dda i ddangos i chi um, be sy'n digwydd pen mae yna broblem o fewn OneDrive. So mae'n dangos i chi bod yna broblem yna, ond mae o hefyd yn dangos i chi be mae o wedi bod yn wneud o ran syncio gwahanol ffeiliau falle. So, chwiliwch allan am yr X coch, ac os ydy hwnna'n troi fyny, fyddwch chi'n dallt wedyn yr er enghraifft, os di pobl eraill yn trio defnyddio'ch ffeils, um, os, os na X coch yn yma, mae'n bosib fydden nhw ddim yn gweld y fersiwn mwy o diweddar er enghraifft, a mae rhaid chi drio sortio'r broblem allan sydd wedi codi. A jyst i orffen i ffwr, nes i sôn ddoe bod SharePoint yn defnyddio technoleg OneDrive, yn defnyddio'r app OneDrive i um, gysoni ffeiliau. Felly, jyst i ddangos bod hwn yn gyson i chi trwy'r peth i gyd. Os dwi'n mynd i fewn i unrhyw un o'r um, safleoedd SharePoint mewn fan hyn, newch chi weld bod yn y SharePoint hefyd, mae yn union yr un syniad, so da ni'n cael yr uh, files on demand, da ni'n cael yr, yr un icons, da ni'n cael yr un fath o beth, e, ella bod yn y cwmwl, ella bod yn yr um, cyfrifiadur, ac ella bod chi hefyd wedi penderfynu cadw fo ar eich cyfrifiadur trwy'r amser. Ok, dyna ni am heno. Felly um, hynna di Files on Demand. Felly gobeithio bod hynna wedi helpu i chi ddeall be ydy'r cysyniad tu'n ôl i Files on Demand, um, pam mae o yn rhyddhau ffeils bob yn y hyn, be i chwilio allan am hefyd, os da chi'n mynd i rwla i wneud um, kind of arddangos rhywbeth, um, newch yn siŵr bod chi wedi kind of lawrlwytho'r ffeil yna a bod ar gael i chi yn lleol, rhag o'n bod na ddim cysylltedd i'r rhyngrwyd, lle bynnag da chi'n mynd. Um, ac yn ola, um, na i just atgoffa chi bod ein gwefan ni efo adnoddau hefyd, felly os da chi'n mynd draw yn gwefan ni, mae yna fideos yna, mae yna blogs yna, um, ac hefyd, just i fod y gwefan, mae yna'r Academy, lle da chi'n gallu cael mynediad i'n cwrs Microsoft Teams Made Easy ni,

o fewn Teams. Felly, live components maen nhw'n ei alw fo, um, a mae hwnna yn mynd i fod i wneud efo technoleg o'r enw Microsoft Loop. Felly, da ni'n mynd i ddangos i chi fori be mae hwnna'n wneud. Um, felly, ymunwch â ni yna, ac um, diolch o fer i chi am ymuno heno, a nos da i chi. Oce, okay, diolch.